Insellmulkom u nilqgħukom għall-ewwel programm mit-tieni skeda ta' Xi Qrajt f'dan l-aħħar. Apparti l-mistednin tagħna f'din l-iskeda se nistiednu lil xi ħadd minnkom it-telespettaturi biex jiġi hawn u jkellimna dwar ktieb illi jkun qara dan l-aħħar. Għalhekk agħmlu like tal-Facebook page tagħna National Book Council Malta u ibgħatulna messaġġ jew iktbulna fuq il-wall dwar ktieb li jkun laqatkom b'mod partikolari. Lejn l-aħħar ta' din l-iskeda aħna se nistiednu lil xi ħadd minnkom biex jiġi hawn u jkellimna dwar dan. Però ngħaddu issa għal mistiedna tagħna tal-lum, Miriam Calleja li hija l-awtriċi ta' Pomegranate Heart, ġabra ta' poeżiji bl-Ingliż u bil-Malti. Miriam dan l-aħħar intgħażlet bħala waħda mill-finalisti għall-premju ta' Eċċellenza Letterarja għall-poeżija tagħha Burying the Dark, li issa ġiet inkluża wkoll f'antoloġija ta' poeżiji ppubblikata fir-Renju Unit. Miriam tattendi u torganizza wkoll Lu Salon, li fejn ġabra ta' artisti jingħaqdu flimkien u jaqsmu x-xogħlijiet tagħhom dwar tema partikolari. Allura Miriam, tgħidilna ftit x'qrajt dan l-aħħar? Grazzi tal-istedina, Antonella. Dan l-aħħar qrajt il-ktieb Black Vodka ta' Deborah Levi. Din hija ġabra ta' stejjer qosra Hawn għaxra fil-ktieb. L-ewwel nett Deborah tikteb l-istejjer tagħha jisom poeżiji. Jiena jogħġbuni ħafna hekk. Huma qosra, intelliġenti u miktubin mod eleganti ħafna. Il-kliem tużaħ sew. L-ewwel waħda pereżempju l-ewwel storja Black Vodka din rebħet il-premju fit-2012 Kienet short listed għal BBC Short Stories, ġifiri. Rajta jiena l-ewwel waħda eh, titratta fuq raġel li twilet b'difett fiżiku. Huwa għamel ħafna suċċess f'ħajtu, però għandu dejjem din il-problema li dejjem jaħseb fija jrid ma jridx. Issa darba f'okkażjoni tax-xogħol waqt li kienet jitkellem fuq il-prodott ġdid tiegħu li huwa Black Vodka, jintaqa' ma' tfajla li qiegħda hi toħroġ ma' kollega tiegħu. U jieħu grazzja magħha. U jixtieq joħroġ magħha u jitoħroġ miegħu xorta la volja qiegħda ma' xi ħadd ieħor. U niskopru għaliex hija arkeoloġista u għandha kurżità li tħoss u tara din l-għadma ħirġa minn daru. Ġifieri l-istejjer tagħha huma fuq l-imħabba, però huma strambi, huma okkażjonijiet li forsi Ma rridux naqraw fuqhom, ma rridux nisimgħu bihom, ma rridux inkunu fihom. L-istejjer l-oħra u koll edinek, per eżempju, hemm waħda qasira ħafna, eh, kull ma fija ġiex paġni, u niskopru li il-narratur, il-narratriċi, sorry, iqeda edha titkellem ma' raġel tagħha, però raġel tagħha mhux jetem. tisma' l-ħsejjes li kienu jisimgħu flimkien, tara l-istampi, l-kuluri, u tħallina hekk bix-xewqa li nsiru nafu iktar dwar il-karattri. Mela, l-aħħar storja titratta dwar mara u raġel li t-tnejn kienu orfni. Issa, l-imħabba tagħhom tinbet, però dejjem hemm fil-background tagħhom li huma kellhom xi ħaġa nieqsa, jippruvaw jsibuha f'xulxin.